Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Türk ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşlygy, Goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün harby hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk düzümleriniň işini kämilleşdirmek, degişli athanany gurmak, gök-bakja ekinlerini, miweçiligi ösdürmek, şeýle-de bu düzümlere degişli sagaldyş-dynç alyş merkezini gurmak üçin niýetlenen ýerler we olaryň taslamalary bilen tanyşdy.
Hormatly Prezidentimiz Köpetdagyň eteginde ýerleşýän gözel künjekleriň birine geldi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli bolan athananyň guruljak ýerinde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýakynda geçen mejlisinde berlen tabşyryklardan ugur alnyp, ýerine ýetirilen işler, gurulmagy meýilleşdirilýän athananyň desgalarynyň taslamalary we olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralara degişli athananyň taslamalary we ýerleşjek ýeri barada maglumat berýän çyzgylar bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz taslama boýunça birnäçe bellikleri aýdyp hem-de degişli düzedişleri girizip, paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryna ozal gurlan we ulanmaga berlen atçylyk toplumlary ýaly täze athananyňam häzirki döwrüň talaplaryna doly ylaýyk gelmelidigini belledi. Onda bedewleri ösdürip ýetişdirmek, seýislemek, degişli türgenleşikleri geçmek hem-de at çapyşyklary taýýarlamak üçin ähli zerur şertler üpjün edilmelidir. Soňky ýyllarda gönden-göni hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek, gulluk atlaryny taýýarlamak we at çapyşyklaryna gatnaşmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Munuň özi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň atçylyk toparynyň harby gullukçylary üçin aýratyn möhümdir. Atçylyk pudagyny we atçylyk sportuny ösdürmäge döwletimiz tarapyndan uly üns berilýär. Tejribeli atşynaslary, seýisleri, çapyksuwarlary we hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur ähli şertler döredilýär. Şonuň bilen birlikde, bu ugurda gadymy däpler dikeldilip, atçylyk sungatyny ösdürmekde gazanylan tejribe baýlaşdyrylýar. Binagärlik nukdaýnazaryndan athanada häzirki zaman ösen tehnologiýalary enjamlaşdyrylyp, dünýä tejribesinde giňden ulanylýan tehniki çözgütler bilen milli binagärligiň nyşanlary jemlenmelidir diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin gurulmagy meýilleşdirilýän dynç alyş-sagaldyş merkeziniň ýerleşjek ýerine tarap ugrady. Häzirki döwürde bu ýerleriniň gözelligi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Dag-dereleriň özboluşlylygy, çeşmeleriň, saýaly baglaryň belent başly daglar bilen utgaşyp döredýän gözel görnüşleri gaýtalanmajak gözellik döredýär. Dag ýollary bol suwly akabalaryň gapdalyndan geçip, jülgeleriň içi bilen uzap gidýär. Dag ýollary, çeşme suwlary, gür baglyklar bu töweregiň ekologiýa derejesiniň ýokary bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Tebigatyň ajaýyp künjekleriniň adamlaryň oňaýly dynç alşy we saglygy üçin ylmy esasda peýdalanylmagy hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýle hem häzirki döwürde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri, olaryň maşgala agzalary üçin ýokary derejeli ýaşaýyş we dynç alyş düzümini döretmek hormatly Prezidentimiziň ýol başlygynda durmuşa geçirilýän syýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin dynç alyş-sagaldyş merkeziniň guruljak ýerine geldi. Häzirki zaman dynç alyş-sagaldyş merkezi dagdan akyp gelýän çeşme suwlarynyň bir akaba jemlenýän ýeriniň golaýynda bolar. Hormatly Prezidentimiz bu künjegiň özboluşly aýratynlyklaryny we gözelliklerini synlap, degişli desgalaryň gurluşyklarynyň taslamalary taýýarlananda, tebigatyň täsinliklerine, onuň ekologiýa derejesine zeper ýetirmeýän usullaryň ulanylmalydygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralara degişli dynç alyş-sagaldyş merkezinde ulular üçin bolşy ýaly çagalaryň hem amatly dynç almaklaryny hem-de wagtlaryny peýdaly geçirmeklerini üpjün edýän mümkinçilikleriň döredilmelidigine üns çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna bu giňişlikde harby we hukuk goraýjy edaralaryň her biriniň miweli baglary, gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmekleri üçin ýer bölekleriniň berlendigi barada hasabat berildi we degişli taslamalar görkezildi. Onda miweli baglaryň alma, erik, şetdaly, armyt, garaly, hurma we aýwa ýaly görnüşleri ekiler. Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalar we çyzgylar bilen tanşyp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň özlerine degişli ýer böleklerinde gök we bakja ekinlerini, ir-iýmişleri ösdürip ýetişdirmek baradaky tekliplerini oňlady. Munuň özi harby gullukçylaryň, aýratyn-da, ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň okuwçylarynyň okuwdan boş wagtlaryny, türgenleşiklerini zähmet bilen utgaşdyrylmagynda aýratyn ähmiýetlidir. Bu bolsa ýaşlaryň topraga bolan söýgüsini artdyrmakda oňyn täsirini ýetirer.

gök ekrançylyk we miweçiligi, üzümçiligi ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýandyklary barada hasabat berdi. Häzirki döwürde bu ýerde ekilen üzüm agaçlary hasyla durupdyr. Bu ýerde mähriban Arkadagymyza Üljäniň ilkinji hasylyndan hödür edildi. Döwlet Baştutanymyz Üljäniň sagdynlyk we ýokumlylyk derejesine üns berdi. Dag etekleriniň hoştap howasy, çeşme suwlarynyň ekinlere bolan ýaramlylygy bu ýerde ýetişdirilýän hasylyň ynsan saglygy üçin has-da ýokumly bolmagyny, olaryň dermanlyk häsiýetiniň ýokarlanmagyny üpjün edýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu işleri toplumlaýyn hem-de ylmy esasda ösdürmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ýerde ekiljek bag nahallary, olaryň ýerleşdiriljek ýerleri ylmy esasda öwrenilmelidir we degişli alymlar bilen bilelikde ýörite iş geçirilip, şu töweregiň toprak-howa şertlerine we tebigy aýratynlyklaryna laýyk gelýän görnüşleri seçilip alynmalydyr. Şunlukda, döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ilkinji nobatda gök, bakja we miwe önümlerini ösdürip ýetişdirmeklerini,

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy bu künjekde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalar, olaryň taslamalary barada aýdyp, gurluşyklaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine, olarda häzirki zamanyň ösen isleglerine laýyk gelýän mümkinçilikleriň döredilmegine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy. Soňra döwlet Baştutanymyz ak mermerli Aşgabadyň merkezinde ýerleşýän merkezi meýdança geldi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senler mynasybetli dabaraly baýramçylyk ýörişleriniň guralýan künjeginiň abadançylyk derejesine möhüm ähmiýet bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň otuz ýyllygy mynasybetli guraljak baýramçylyk çärelerine, aýratyn-da, dabaraly harby ýörişe häzirki günlerden ykjam taýýarlyk görmek, möhüm syýasy ähmiýeti bolan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Şanly sene mynasybetli guraljak dabaralara harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli düzümleriniň işjeň gatnaşmagyna, dabaraly harby ýörişiň ýokary derejede guralmagyna zerur ähmiýet berilmelidir. Şanly sene mynasybetli guraljak dabaraly harby ýörişde ýurdumyzyň ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyýarlygy we belent ruhy öz beýanyny tapmalydyr. Biz çäreleri ýurdumyzda şanly seneleriň milli ýörelgeler bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşýandygyny alamatlandyrmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmekde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara iberen gutlagy bilen tanyş edýäris. Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar Sizi Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip yglan edilen ýylyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Ylymlar güni, şeýle-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym ulgamyny kämilleşdirmek boýunça kabul edilýän çözgütler ýurdumyzyň innowasion ösüşinde ylmyň kuwwatyny we ornuny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyzda ylmy işleri amala aşyrmak, ylmy gözlegleriň gerimini giňeltmek, olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Ylmy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar. Olaryň işine iň täze maglumat aragatnaşyk tehnologiýalary, şol sanda internediň we elektron kitaphanalaryň üsti bilen maglumatlaryň dünýä gaznasyna ýokary tizlikli elýeterlilik üpjün edilýär. Ylym we bilim beýik maksatlara ýetmekde jemgyýetimizi birleşdirýän, Garaşsyz döwletimiziň kuwwatyny hasam artdyrýan baýlykdyr. Şoňa görä-de biz ylym ulgamynyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, binýatlaýyn esaslaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýäs. Häzirki zaman bilimlerini we ylymlaryny düýpli özleşdirýän ýokary derejeli hünärmenleri hem-de alymlary taýýarlamak üçin ähli şertleri döredýäs. Bilimlere we innowasiýalara daýanyp, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrýas. iri taslamalary durmuşa geçirmek bilen ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys. Hormatly alymlar! Berkarar Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini häzirki zaman ösen tehnologiýalaryndan özňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Türkmenistan ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak, döwrebaplaşdyrmak, içerki we daşarky bazarlarda bäsleşik ukyply, köp görnüşli, ýokary hilli harytlary öndürýän täze innowasion senagat kärhanalaryny döretme arkaly dünýä ykdysadyýetindäki ornuny yzygiderli pugtalandyrýar. Bu okgunly ösüşler, ilkinji nobatda, ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlarynyň, iň gowy dünýä tejribeleriniň önümçilige ornaşdyrylmagy, ylmy-tehniki ösüşiň derejesi, innowasiýalaryň, takyk inženerçilik ylymlarynyň, maglumat tehnologiýalarynyň täze mümkinçilikleri bilen berk baglanyşyklydyr. Şoňa görä-de, biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmäge döwlet syýasatymyzda uly üns berýäs. Şu maksat bilen kompýuter we häzirki zaman kommunikasiýa serişdelerimizi kämilleşdirýäs. Önümçiligi awtomatik usula geçirýäs. maglumat ulgamyny hem-de elektron resminamalar dolanyşygyny döredip, ykdysadyýetimizi hasam berkidýäs. Biz şu ýyl Türkmenistanda ylym ulgamyny iki müň ýigriminji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasyny kabul etdik. Ýurdumyzy tehnologik we innowasion ösüş arkaly kämilleşdirmäge gönükdirilen bu resminama ylym ulgamyny ýokary hilli elektron maglumatlar bilen üpjün etmäge, tehniki maksatnamalaýyn çözgütleri taýýarlamaga durnukly hem-de täze tehnologiýalary giňden ulanma arkaly ylmy-barlag işlerini täze derejä çykarmaga ýardam edýär. Ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy hasam işjeňleşdirmäge, ylmy barlaglar üçin täze programma üpjünçiligini döretmäge, ylma hem-de inženerçilige, tehnologik telekeçilige ýaşlary işjeň çekmäge giň mümkinçilik berer. Hormatly alymlar! Häzirki döwürde biz iri halkara guramalary, daşary ýurtlaryň ylmy merkezleri bilen hem ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrýas. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy iki müň on dokuzynjy, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda dünýäniň iri ylym-bilim merkezleri, halkara guramalary we gaznalary bilen ylmy gatnaşyklary hasam giňeldýäs Ýurdumyzyň iki gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň bähbidine ylym we tehnika boýunça komissiýasyna saýlanmagy, halkara we döwletara derejesinde gazanylýan ylalaşyklar, ylym babatdaky köpugurly hem-de uzakmöhletli hyzmatdaşlyk, syýasy-medeni we ykdysady düzümler boýunça geçirilýän ylmy maslahatlardyr geňeşmeler Garaşsyz döwletimiziň halkara ylym-bilim giňişligindäki abraýyny yzygiderli ýokarlandyrýan ajaýyp üstünliklerdir. Bularyň ählisi mähriban Watanymyzyň durmuş-ykdysady, innowasion tehnologiýalar babatda sazlaşykly ösýän kuwwatly döwlete öwrülýändigine hem-de dünýäniň ylmy giňişligine üstünlikli goşulýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Biz ylmy ösdürmek ugrunda alyp barýan işlerimizi geljekde hasam giňelderis. Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Sizi Ylymlar güni, şeýle-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ylmy hem-de döredijilik işleriňizde täze üstünlikler we açyşlar arzuw edýän! Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine iberen gutlagy bilen tanyş edýäris. Mähriban ýaşlar, eziz talyplar! Sizi Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip yglan edilen ýylda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde gazanan uly üstünligiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Ylmy we bilimi ösdürmek islendik döwletiň pajarlap ösmeginiň esaslarynyň biridir. Şoňa görä-de, biz Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň ylym kuwwatyny yzygiderli artdyrmak, ylym ulgamynyň binýadyny berkitmek hem-de yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, ýokary tehnologiýalary, düýpli nazary ylymlara esaslanýan sanly ykdysadyýeti kemala getirmek babatda toplumlaýyn işleri alyp barýarys. Ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryna, täze tehnologiýalara, bilimlere we innowasiýalara daýanyp, ylym ulgamyny dünýä derejesine çykarmaga uly üns berýäris. Şol bir wagtda, ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamaga, zehinli ýaşlaryň ylma höwesini artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli işleri amala aşyrýarys. Garaşsyz döwletimizde ylmy-tehniki işleri alyp barmak, ylmyň iň täze gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak üçin ylmyň we technologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Türkmen ýaşlarynyň aýdyň ylmy maksatlary boýunça anyk menzillere ýetmegi üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy bäsleşigem maksadaokgunly, giň dünýägaraýyşly, çuňňur ylmy garaýyşlara esaslanýan we geljegiň zerurlyklaryny öňünden kesgitlemäge ukyply ýaş nesli kemala getirmekde uly ähmiýeti bardyr. Ýurdumyzda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşige gatnaşan zehinli ýaşlarymyzyň nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleri önümçiligi, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlar ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça gymmatly taslamalaryny we ylmy barlaglaryny, innowasion işläp taýýarlamalaryny hödürlemeklerem muny aýdyň tassyklaýar. Biz ýaş alymlarymyzyň ylmy açyşlaryny, innowasion tejribelerini, ylmy-inženerçilik pikirlerini, senat-innowasion, maglumat-tehnologik ylmy barlaglaryny döwletimiziň kuwwatyny pugtalandyrmakda, aýratynam ykdysadyýetimiziň sanly düzümlerini ösdürmekde örän möhüm hasap edýäris. Şunuň bilen baglylykda, orta we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän hem-de ylym bilen meşgullanýan ýaşlarymyz hakyndaky alada döwletimiziň aýratyn üns berýän ugurlarynyň birine öwrüldi. Şoňa görä-de, ýaş alymlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň öňdebaryjy tejribeleri özleşdirmekleri, netijeli ylmy işleri alyp barmaklary, döredijilikli zähmet çekmekleri üçin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda, tehnologiýalar merkezinde, pudaklaýyn ylmy-barlag edaralarynda, ýokary okuw mekdeplerinde giň mümkinçilikleri döredýäris. Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygymyzyň çäginde hünärlerini kämilleşdirmekleri hem-de özara tejribe alyşmaklary üçin ýaşlarymyzy daşary ýurtlaryň abraýly ylym-bilim edaralaryna döredijilik saparlaryna yzygiderli iberýäris. Ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň ýaş wekilleri, zehinli ýaşlar halkymyzyň buýsanjydyr. Islendik döwlet özüniň zehinli, iş başarjaň ýaşlary bilen ylym-bilimde, durmuş ulgamynda ýokary derejelere ýetýär. Biz ýaş alymlarymyzyň we talyplarymyzyň halkara ylym-bilim bäsleşiklerinde gazanýan üstünliklerine guwanýarys. Bu ugurda ylmy-barlag institutlary, ýokary okuw mekdepleri, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlaryň merkezi tarapyndan alnyp barylýan senagat-innowasion, maglumat-tehnologik barlaglaryň, şeýle-de ýaş alymlaryň, inženerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň ylmy açyşlarynyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine degişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardam berýändigine aýratyn buýsanýarys. Döwür, geljege taýýarlykly barmak üçin täzeçil we ylmy esasda pikirlenmegi talap edýär. Häzirki döwürde ýaşlarymyzyň döwrebap hünärleri ele almaklaryna, nazary bilimlerini kämilleşdirmeklerine, amaly endiklerini ýokarlandyrmaklaryna, sanly tehnologiýalary özleşdirmeklerine, täze ylmy taglymatlary, öňdebaryjy barlaglary we tehnologik tejribeleri öwrenmeklerine ýardam bermek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Aýdyň maksatlary we meýilnamalary özlerine ýörelge edinen ýaş alymlaryň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça gazanýan döredijilik üstünlikleri, täze ylym açyşlary döwletimiziň hasam gülläp ösmegi üçin täze mümkinçilikleri açýar. Şoňa görä-de, Garaşsyz döwletimiz ýaş alymlary ylmy işe hem-de häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze ylmy ugurlary özleşdirmäge giňden çekmek üçin mundan beýlägem ähli tagalalar eder. döredilen mümkinçiliklere daýanyp, ýurdumyz hem-de halkymyz üçin ähmiýetli bolan ylmy pikirleri ösdürmek, täze tehnologiýalary öwrenmek, özleşdirmek we durmuşa ornaşdyrmak her bir ýaş türkmenistanlynyň belent maksady bolmalydyr. Bu siziň Watan öňündäki mizemez we mukaddes borjuňyzdyr. Men Siziň döwrümiziň oýlap tapyjylyk we döredijilik ruhundan ylham alyp, täze ylmy üstünlikleri gazanjakdygyňyza pugta ynanýan. Mähriban ýaşlar, eziz talyplar! Size ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde gazanan ajaýyp üstünligiňiz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, ylym ulgamyny ösdürmekde hem-de belent sepgitlere ýetirmekde rowaçlyklary arzuw edýän. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna milli senenamamyzyň şanly baýramy, Ylymlar güni mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegramalar gelip gowuşýar. Gutlaglarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň alyp barýan köptaraply işleri netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň okgunly ösdürilmeginde, ylmy-tehnik we innowasiýa mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagynda, kuwwatly aň-paýhas serişdesine öwrülen ylym-bilim ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylýandygy nygtalýar. Gutlaglar iberenler hormatly Prezidentimizi tüýs ýürekden we mähirli gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň bähbidine ägirt-uly üstünlikler arzuw edýärler. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Ylymlar güni bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Abdyýewa, Agamyradow, Amanow, Durdylyýew, Gylyjow, Meredow, Meredow, Müşşükow, Orazgeldiýew, Öwezow gutladylar. Döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň deputatlarynyň adyndan Mämmedow gutlady. Milli Liderimize Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň jogapkär işgärleri tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdiler. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sebitleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahaliýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Aman Geldiýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjow gutladylar. Hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň harby-hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary mähirli gutlaglaryny ýolladylar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistana saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparyň başlygy Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Gärdişer yklaşyklarynyň Milli Merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Magtymguladyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň orunbasary, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryşy, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekiler Gutlag hatlaryny iberdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň administratorynyň orunbasary we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Ýewropa we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlary boýunça sebitleýin edarasynyň direktory Mirýana Spalýariç-Egger bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen agentlikleri bilen uzak möhletleýin hem-de netijeli hyzmatdaşlygyna ýokary baha berdiler. Taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça wekilhanasynyň netijeli işini aýratyn belläp geçdiler. Şoň ýalam Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki çäreler, taslamalaram ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen geljekki hyzmatdaşlygyna degişli birnäçe meselelere seredip geçmek bilen, saglygy goraýyş hem-de daşky gurşawyň goragy ulgamyndaky özara hereketleriň netijeliligini aýratyn belläp geçdiler. Şoň ýalam Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistan babatda iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin ýurt boýunça maksatnamasynyň işlenilip düzülmegi boýunça meselelerem ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde welaýatyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler, hasyl ussatlarynyň we işewür telekeçileriň oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almakda gazanýan üstünlikleri bilen ýakyndan tanyşmagy welaýatyň ähli ilatynyň köňül kalbynda egsilmejek şatlyk duýgusyny döredip, edermen baba daýhanlaryň geljekde durmuşa geçirmeli belent maksatly işlerine badalga berdi.
Mähriban Arkadagymyzyň Mary welaýatyna amala aşyran iş sapary bilen baglanyşykly Mary welaýat häkimliginde hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Arkadag Prezidentimiziň iş saparynyň dowamynda welaýatda ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleri, olara edilýän idegler, galla oragynyň barşy, kärendeçileň ýaşaýyş-durmuş we zähmet şertleri, telekeçileň amala aşyrýan işleri we olaň bölünip berlen ýer böleklerinde ýetişdirýän gök, bakja ekinleriniň, miweli baglary ýetişdirmekde çekýän asylly zähmetleri bilen ýakyndan tanşandygyny buýsanç bilen bellediler. Gahryman Arkadagymyzyň Wekilbazar etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärdeneçisi Amanberdi Pürsähedowyň galla meýdanyna baryp, galla oragyny başlap bermegi, ussat kärdeneçiniň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen gyzyklanmagy, daýhançylyk tejribesi barada oň bilen söhbetdeş bolmagy Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzyň babadaýhanlygyna goýýan belent hormat-sarpasynyň aýdyň mysalydyr diýip, Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler aýtdylar. Mähriban Arkadagymyzyň Oguzhan etrabynyň çäginde bölünip berlen ýer böleginde miweli baglary we gaýry oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän işewür telekeçi Erkin gurluşyk hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Toýly Çaryýew bilen duşandygyny hem-de oň durmuşa geçirýän işlerinden kanagatlanandygyny aýratyn bellediler. Welaýatyň oba hojalykçylarynyň we telekeçileriniň geljekde döredijilikli we öndürijilikli zähmet çekmek bilen, ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmäge, bazar bolçulygyny üpjün etmäge sallymly goşant goşjakdyklaryna ynandyrdylar. Hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny özgertmekde döredýän giň mümkinçilikleri, babadaýhanlara ähli babatda berýän kömekdir gollawlary, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakda alyp barýan işleri üçin Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Hoşallyk maslahatyna gatnaşan ýaşuly nesliň wekilleri we mährem eneler soňra hormatly Prezidentimiziň mübärek şa gadam düşen ýeri bolan Oguzhan etrabynyň çägindäki Erkin gurluşyk hususy kärhanasynyň bagçylyk meýdanyna baryp gördüler. Hormatly Prezidentimiz Lebap we Mary welaýatlaryna iş saparynda bolanda telekeçi daýhanlara gök-bakja önümleriniň öz topragymyzda ýeterlik öndürilmegi baradaky meselelere aýratyn üns çekdi. Munuň özi bu ugurdaky işleriň giň mümkinçiliklere eýe bolmagyna ýardam eder. Hormatly Prezidentimiziň özleri baradaky aladalaryna ruhlanan telekeçiler, daýhanlar eýýämden degişli ugurdaky iş depginlerini ýokarlandyrýarlar. Netijede, içerki bazarda isleg bildirilýän gök-bakjalaryň öndürilişi hem artdyrylýar. Bol hasylyň ýetişdirilmegi bilen, olaryň gaýtadan işlenişi hem ýokarlandyrylýar. Bu ugurda işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýýan toplumlaryň biri hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasydyr. Bereketli topragymyzda öndürilýän almadyr armydyň, üzümdir erigiň gaýtadan işlenmegi netijesinde olaryň şiresini almak bu kärhananyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu önümlere içerki bazarda bolşy ýaly daşary ýurtlarda-da islegiň barha artmagy olaryň ýokary hilini tassyklaýar. Häzirki günlerde kärhanada eregi kabul etmek ýokary depgine eýe bolýar. Bu önümiň her günde Lebap welaýatyndan köp mukdar kabul edilýär. Möwsümde üç ýüz, üç ýüz elli tonna hasyl kabul etmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl bir ýüz ýigrimi tonna golaý erigiň şiresini taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Häzirki zaman usullaryna gaýtadan işlenilýän erigiň süýjülik derejesi, ýagny bir ikisi, ýigrimi sekiz, otuz a ýetirilip, dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan erigiň hakyky şiresi alynýar. Ol dürli içgiler üçin çig mal hökmünde ulanylýar. Ýokary hili çig malyň belli bir bölegi isleg bildirilýän taraplara satylýar. Galan böleginden kärhananyň özünde ýokary islege eýe bolan datly miwe içgileri öndürilýär. Parahat hususy kärhanasynda Iriň ýokary dünýä ülňülerine laýyk gelýän şiresinden taýýarlanyp, içerki bazarda ýerleşdirilýän Josh, Eçil, Haryt nyşanly miweli içgiler müşderiligiň iň köp alýan önümleridir. Dünýä talaplaryna laýyk işleýän Parahat hususy kärhanasy ýakyn günlerde almadyr şetdalyny gaýtadan işlemegi meýilleşdirýär. Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň daýhanlaryndan, kärneçilerinden, telekeçilerinden gök-bakja önümleriniň elin satyn alnyp, hasaplaşygyň dessine geçirilmegi taraplara diňe bähbit getirýär. Kärhana bolsa şireli içgileriň hilini dünýä ülňülerine çykarýar. Hormatly Prezidentimiziň telekeçiligi, hususyýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän özgertmeleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Parahat hususy kärhanasynyň işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli maslahatlara giň gerim berildi. Hormatly Prezidentimiziň ylmy özgertmeleri maslahatlaryň içinden erşarygyç bolup geçdi.
Ylym, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ösüşleriniň gözbaşy atly maslahat Türkmenistanyň Mejlisi, Demokratik partiýanyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Ylymlar akademiýasy tarapyndan guraldy. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ulgamynyň dabaralanmagy atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda döwrebap multimedia tehnologiýalaryndan peýdalanyp, lukmançylyk ylmynyň wajyp meselelerine bagyşlanan birnäçe çykyşlar boldy. Alym Arkadagymyzyň taglymatlary jemgyýetimizi hereketlendiriji güýçdür atly ylmy-amaly maslahat Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda geçirildi. Mähriban Arkadagymyzyň ylym-bilim özgertmeleri netijesinde amala aşyrylýan işler baradaky çykyşlar örän täsirli boldy. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty, durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň ýol-ýörelgesidir atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda ylym-bilim özgertmeleri, ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary barada gürrüň berdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyna geçirilen ylmy-amaly maslahat Sanly çözgütleri esaslandyrmagyň ylmy binýady diýlip atlandyryldy. Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde geçirilen ylmy-amaly maslahat Ylym, häzirki eýýamyň ösüş guraly diýlip atlandyryldy. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Bitarap Türkmenistanda milli sungatymyzy ylmy taýdan ösdürmegiň döwrebap ýörelgeleri we maksatlary atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Şanly sene mynasybetli Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat işjeň häsiýete beslendi. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport, Türkmen döwlet medeniýet institutlaryna, Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçirilen ylmy-amaly maslahatlar şanly senä başlandy. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda hormatly Prezidentimiziň Ylym ulgamyny kämilleşdirmek syýasaty innowasion ösüşiň binýadydyr atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamalarynyň ylmy esaslary, hormatly Prezidentimiziň ylmy işleriniň, kitaplarynyň ähmiýeti barada giňişleýin durlup geçildi. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmen ylmynyň ýagty geljegi diýlip atlandyryldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynda Ylym, röwşen geljegiň çyragydyr atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Serhet institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat Ylym, kämillige badalga diýlip atlandyryldy. Ýurdumyzyň tehniki ugrunyň ösüşinde ylmyň tutýan orny atly ylmy-amaly maslahat Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetinde geçirildi. Daşoguz şägerinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistanda oba hojalygynyň ylmy esaslarynyň kämilleşdirilişi atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Onda çykyş edenler dünýäniň ösen ýurtlarynyň öňdebaryjy tejribesine daýanyp, ýokary okuw mekdebinde okuw-terbiýeçilik işleri bilen bir hatarda ylmy-önümçilik işleriniň talabalaýyk alnyp barylýandygyny uly buýsanç bilen gürrüň berdiler. Şeýle-de şany sene mynasybetli guralan sergide Türkmen oba hojalyk institutynyň professor-mugallymlarynyň, ýaş alymlarynyň we talyplarynyň häzirki wagtda alyp barýan ylmy-önümçilik işleri, galla hemem pagta önümleri görkezildi. Ylym bagtly geljegiň binýadydyr atly ylmy-amaly maslahat Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Milli ylmyň sanlylaşdyrylmagy, ylym-bilim we önümçilik atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan ylmy işleriň sergisi uly gyzyklanma döretdi. Dabaranyň dowamynda institutyň Kuwwat aýdym-saz toparynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Türkmen döwlet maliýe institutynda Ylymlar güni mynasybetli Milli ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ylmyň tutýan orny atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Seýitnazar Seýdada Naky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Ylymly nesil, bagtyýar geljek atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Belentden ýaňlanan hoş howally aýdym-sazlarda, joşgunly tanslarda Arkadagly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyndaky beýik özgertmeleri, bagtyýar döwrümiziň rowaçlyklary wasp edildi. Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hoşniýetli halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde ylmy diplomatiýanyň orny we goşandy atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Indira Gandhi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde Bilimli nesil, kuwwatly Watan ady bilen ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynda Ylymlar gününe bagyşlanan sergi Göwünleň nury, ylym bilimdir diýlip atlandyryldy. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Agrar partiýanyň Merkezi Geňeşiniň we Oba hojalyk toplumynyň bilelikde guramaklaryna Ylymly il ozar atly maslahat geçirildi. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýindäki, şeýle-de Şekillendiriş sungaty muzeýindäki sergiler şanly sene başlandy. Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebinde Ylymlar gününe bagyşlanyp aýdym-sazly dabara geçirildi.
Hormatly adlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on birinji iýunda saat ýigrimiden on ikinji iýunda saat ýigrime çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatyna has hem bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda dokuz on dört metr, käýerlerinde on alty metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi dört, ýigrimi dokuz gradus maýyl, gündizine otuz alty, kyrk bir gradus. Kenarýaka taraplarynda bolsa otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Mary welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tile sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz üç otuz sekiz gradus yssy bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda on, on iki metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz alty, otuz sekiz gradus yssy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň on ikisine magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşer ösenýär. Ähli düşeň özende bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň ildeşler.